vha fhedza vha a ineyo ndi nḓila yo vhulaya zwitzhili a ri o swikela hune vhone um zwo sokou tou itea vho vha wana uri tsho ḓi dzulavo hanefho tshee vha tea hafho vha zwi humbule zwa uri um u ṱamba zwanḓa u ṱamba zwanḓa sanitizer kha dzi shume kha vha ri o nwa maḓi ri tshi vhuya huna na zwiṅwe fhedzi a vha ri sa tea u nwa maḓi ndo dzi zwo ṋamusi ri vhegeni yo fhira ri ḓiphina vhukuma musi ri khou lavhelesa e, mitshino ya sialala fhedzi ya ṋamusi ri khou lavhelesa zwiḽiwa zwa sialala kha vha ri nwa maḓi ri tshi vhuya ri mbo ḓi namba ra dzhena khazwo zwiḽiwa zwa sialala ngauri vhalala vha ye vha tshi amba vhe muthu ndi zwine ndi muthu ndi ndi zwi- zwine a vha zwone nga zwine a ḽa zwone Hi, vho mpfa na nṋe nda tshi vho ha- nda tshi vho hakea hanefha thiro fhedzi ya eh, vhalala vhararu eh, vha ri muthu u zwine a vha zwone nga zwine a ḽa- nga zwine a ḽa zwone kha vha ri ri tea u nwa maḓi ndi to gidi ndi tshi vhuya huna na zwiṅwe lombo ḓi nambara vha ri khou dzhena kha zwiḽiwa zwa sialala zwine ra khou lavhelesa zwone ṋamusi nṋe ndi vha funa zwone ri ṱuwa nga ine nḓila ndi ya yavho ndi yo vhonavho ndi ḓo vhona khovhele yaṋu uyo ndi mungo wa dzipani dzi no khou baga magontsi na dzikhekhe zwa kilasi ya u fhedzisela alus bakery ndi vhone havhaḽa vho no baga zwikunsi zwino no khelela na musi u tshi khou fhira nanga khoro ndi khou amba hezwiḽa zwino dzedzisa muneiba o sia tshawe tshiṱofu hayani vha ita zwikonzi dzikhekhe dzimafini mabesikitsi a ah, nahone u amba ndi u pfa nungo mani vhone kha vha dzhene nḓilani vha ye thondo p west house number 639 kana vha fonele 0614197435 arali vha tshi tou vha na data kha vha ambe naye kha 082 073 7605 zwi khou nukhelela tshi Mm, so tasty. alus bakery the best in town
ṅwana wa afrika u ḓivha zwinzhi zwi tshi ḓa kha mvelele yashu sa vhavenḓa the african child aka patrick wa mudau u ḓa na mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele ḽa vhuna ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi u bva kha awara ya vhuvhili u swika awara ya vhuraru
I kha ḓivha mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele ṋamusi nga ḽavhuna ḓuvha ḽa ufumbili raru ṅwedzi u kha ḓivha wa fulwana ṅwaha u kha ḓivhone wa gidimbili fumbili vha songo angwa ri kha ḓi tshila kha ḽa maḓuvha a nyeledzo i tshimbila tshimbila nnyi na nnyi zwi tshi vhangwa nga tshitzhili um kana nga vhulwadze ho tshoṱelaho ḽoṱhe he u ya nga heḽa kanda um tshi tsha covid-19 kana yone coronavirus fhedzi yavho izwo ndizwo ndo ḓi tovha humbudzavho ngori hei wa sa amba ngazwo unga unga ralo eh, u pandelwa thiri ndi mulayo ukho fhira thoma u amba zwone musi sa thu dzhena eh, kha kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha fhedziha kha zwiḽiwa zwiḽiwa zwine na musala khou zwi lavhelesa ṋamusi zwiḽiwa zwa mvelele ya vhavenḓa kana zwiḽiwa zwone zwa vhavenḓa na musi ri khou lavhelesa zwiṅwe zwezwo zwine eh, zwi vhonala zwo nyadzisea vhukuma hafho nnḓa vhathihi mm, ndi ḓo ḓi ri ndi tshi zwi amba nga maanḓesa tshine tsha khou shuma sa sa tshisevho ei vhathu vhanzhi vha nga ḓo tou vha pfhesesa fhedzi ai eh, na nṋe haya ndo vhuya nda ḽa ndo vhuya nda zwi ḽa zwinoni nda pfha zwi tshi khou mpfara zwavhuḓi hafhaḽa kha zwileludzi zwashu zwa vhudavhidzani vhone vha swika hanefhaḽa vha amba uri um vhone ndi zwifhio zwine zwiḽiwa zwa mvelo zwine vhone vha zwi funesa nahone ndi ngani nahone vha vhona na zwo tea uri khaṅwe ri nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha humele kha zwiḽiwa zwa mvelele vha to ralo fombe kha zwiḽiwa zwashu zwa mvelele zwiḽiwa zwine ra khou zwi lavhelesa na musi ri khou lavhelesa vhuswa ra dovha hafhu ra lavhelesa na muroho vhuswa vhune ra khou vhu lavhelesa na musi ndi vhuswa ha munamba vhune ha pfhi eh, zwi khou thoma u lavhelesa uri vhuswa ha munamba ndi mini ri khou lavhelesa vhuswa vhune ha vha ha munamba musi ri khou amba nga vhuswa ha munamba vha hashu eh, ndi khou tea u humela tshoṱhe kha maitele ashu a tshivenḓa vhuswa ha munamba ndi vhuswa vhune ha ralo u bikwa eh, kale roṱhe ri a zwiḓivha zwo ha sina dzipani ha sina dzibodo ha tshi shuma zwidudu zwino nṋe ndi khou tea vha humisela kha iḽa nyimele musi ri khou ralo u tou shumisa tshidudu Eh, musi ri khou amba nga vhuswa ha munamba muthu tshilisiwa nga ri vha ri khou amba nga vhuswa vhune vhu ralo u bikwa nga mafhi a hu shumiswe maḓi hu shumiswa mafhi vhukhopfu u tshi ḓivha honovho vhutshena u tshi ḓivha honovho vhutshena tsire fhedzi muṅwe wanga ḓi vhusa a ah, zwa tou itwa hani khe ya maitele a hone vhone vha dzhia tshidudu tshavho um sa maitele vho a tshivenḓai um eh, tshidudu naho tsho ṱamba vho mulovha tshi tshiya bodoni tshi tshi yo ṱadziwa thi ri tou ṱadzia tshivhasoni tshi tshiya tshivhasoni um tshi thoma tsha ṱukiswa u thoma shelwa maḓi tsha ṱukiswa tsha vheiwa fhaḽa tshivhasoni tsha tsha swanyana tsha vhona uri tsho swa zwa zwino itshi tshithu tsho swa eh zwo zwi tshi khou swa tshi vha tshi khou ṋaṋa u khwaṱha vhashu hezwo kha vha zwi ḓivhe uri zwo zwiḽa musi tshi khou swa u pfi heḽia bomba ḽi vha ḽi khou ralo ṋaṋa u khwaṱha zwo zwiḽa vhone musi vhono zwa zwo tsho swanyana a tshi khou tea tea u tou swa vha nga ḓi tou tshi vhea nyana eh munete muthihi nyana eh tsha nga tshi aswa hezwiḽa zwiḓi zwi re ngomu vha vha zwi vhona uri zwo swa vhona zwo a zwi tsheo zwo fhelela u bva afho vhone vha shela mafhi avho vha tshi shela mafhi avho ngori roṱhe ri a zwiḓivha zwori mafhi a swikela hune um a ya a nga ḓo bvela nnḓa zwezwi musi a tshi khou vhila hai vha i litsha vha to khuthedza aḽa mafhi avho a tshi thoma u takuwa vhone vha dzhia vhukhopfu havho vha mbo thoma u fhetela iḽa bodo yavho hu tshi pfhi vhuswa ho vhunoni ho bikwa nga mafhi hu khou ambiwa zwezwo uri madzuloni a uri hu shumiswe um maḓi u ṱadzia bodo ho mbo ḓi shumiswa mafhi zwino mbudziso khe i nga ḓa ya uri mafhi afhio ṅwana wa muafurika mafhi care ndi mafhi maṅwe na maṅwe ane vhone vha a funa ndi khou amba ane a vha khou tou bvo hamiwa kha tshifuwo fhedzi a ri shumisi mafhi a makhetha lini o khethaho hai ri shumisa mafhi a luvhisi hane aḽa ane a kha ḓi tou vha a luvhisi vha a zwi ḓivha zwa uri musi mafhi a tshi hamiwa a vha a kha ḓi tou vha luvhisi vhukuma fhedzi nga mulandu wa u dzula eh, maḓuvha ma- maṱanu ya kha maṱanu na mavhili a thoma u khetha Eh, zwino riṋe ri shumisa mafhi aḽa a kha ḓi tou vha um ma a luvhise a kha ḓi tou vha maṋo a sathu kheṱa aḽa mafhi a tshi vhila ne ra ralo fhetela ḽa khali yashu thi ri tshidudu tshashu ra fhetela ra fhetela ha ḓi swikela na hune vha i timbela vha vha khou timbela nga honovhuḽa vhukhopfu vhuthihi havho ndi hovho hune ha vha khou pfhi ndi vhuswa ha mafhi vho vhuswa muthu tshilisiwa nga kha vhanthembe ndo no vhuḽa vhu ḓifha nga maanḓa ndi khou tou zwi humbula ndo vhuḽa kha ṅwaha wo faho musi ndo dzhenelela muṅwe wa mushumo hoyu wa, wa, wa heritage day e, wa mvelele yashu wo takalela mvelele yashu ndi khou tou zwi humbula e, ndo ḓiphina vhukuma nga hovhu vhuswa ndo ḓiphina vhukuma ngo vhuswa na vhone hovhu no vhuswa vhone vha nga swikela hune e, vha vhu lingedza hanefho hune ha vha hone ngauri mafhi hu khou shuma mafhi maṅwe na maṅwe a nga vha a nngu a nga vha a mbudzi a nga vha kholomo haya mafhi a ya shuma a vha bikela hovhu vhuswa vha tou vhona vhu vhuswa havhuḓi fhedzi ya tshiṅwe tshine tsha takadza kho vhuswa ndi tshi ro vhuswa e, musi ri tshi lavheleswa kuvhaiselele kwa hone U khou pfi, Hai, honeha arali u sa zwi nwisa vhuria, hovhu vhuswa vhu ya dzula maḓuvha mararu u ya kha maṋa vhu sa athu vhaisala. Fhedziha tshilimo naho vhu ya konḓelela mara a vhu konḓeli u fana na vhuria nga mulandu wa uri hu vha ho shumiswa mafhi. Mafhi nṋe na vhone ri a zwi ḓivha uri ra nga a litsha maḓuvha o ya kha ma. a mararu u ya kha maṋa a vha tshi vho vhaisala tshilimo fhedzi ya vhuria zwi ya nga khwine hezwo ndi hezwi zwine vhone vha tea u zwi ḓivha musi ri khou amba nga ha vhuswa ha mafhi vhune ha pfhi ndi vhuswa ha munamba ha pfhi vho bikwa nga nnyi ha vhuno vhuswa kale kaleni ange vha vhu tshi ralo bikwa e, vhu nga bikwa nga vhafumakadzi vha tshi khou ralo bikela magaraboni khou vhuya a awele vho thiri awele vho mutuku um eh, na, na zwiṅwe zwinzhi zwinzhi ṋamusi ya topfi ndi garaba ḽi khou vhuya ḽi khou bikelwa eh, ḽi khou bikelwa vhuswa munamba ah, eh, zwiṅwe zwa zwitshia hovho vhuswa ndi ha tshi dovha ha wana uri vhu bikeleswa nga maanḓa ha tshi dovha hafhu a bikeleswa nga maanḓa um ṅwedzi um ṅwedzi arali i tshi khou ḓa hafha kana zwezwi nga mushumo wonoyu wa mbingano ya tshivenḓa sa zwiḽa zwi nda ndi khou amba u remelwa mutanda um vhegeni ya phanḓa yo fhiraho zwi amba zwo zwezwo hu na vhayeni vhane vha nga vha khou ḓo amba ni aḽa mafhungo remelwa mutanda vha vha vha tshi tondwa nga uvhu vhuswa ngori zwi a ḓivhea uri ndi vhuswa havhuḓi vhukuma vhuswa eh, vhune ha ḓifha nga maanḓa hovhu vhuswa ndi vhune ha ḓifha nga maanḓa ndi hezwo zwine vhone vha tea u zwi dzhiela nṱha musi ri khou lavhelesa mafhungo a vhuswa ha munamba vhuswa ho bikwaho nga mafhi kha vha ri i ndi vhafha uno mungo u vhuya a huna na zwiṅwe ri mbo ḓi namba ra vha ri khou dzhena kha mafhungo ashu a tshisevho tshisevho vha songo vha vhaela kule hafha no ri khou a pfha

uri ri nwe hezwi zwithu upfhi zwi pfhi masheleni masheleni o vha khou lavheleswa thanga dza mafhuri zwi amba zwo phuri ḽi a zwi ḓivha zwo ri ḽi bva kha phuri phuri i tou ṱavhiwa nga thanga ri a zwi ḓivha uri heyi phuri yashu i tou ṋavha vha tou i wana i tou ṋavha hafha fhasi zwino ḽi a phuri ḽine ḽa bva hafhaḽa vhathu vha zwi ḓivha vhaṅwe ano maḓuvha a ḽi vhidza uri ndi tshitopota ḽi a shumiswa u bika zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana fhedzi a ri khou lavhelesa hezwo ri khou lavhelesa dziḽa thanga musi vho ḽi vula hezwi ḽo no vhibva ḽi a vha na thanga hedziḽa hedziḽa thanga dzi a vha dzo no vha dzo no vha tshena nga muvhala zwi amba zwo ri vhone hedziḽa thanga Eh, dza dzi tshi dzhiiwa eh, dza ya dza omisiwa hedzi dzo no oma edzi ḽa thanga eh, dzi vha dzi tshi khou pfhi masheleni mara a vha sathu to swika tshoṱhe masheleni masheleni a vha musi hedzi ḽa thanga musi vhone vha khou dzi vhona dzo no oma nga murahu ha tshifhinga hedzi ḽa thanga dzi a dzhiiwa hafho ine nda dzi ḽa hone ehe nda thoma u zwi ḽa hone zwa o tou shumisiwa degesela degesela ndi khou amba um mutibo wa bodo heyi ya milenzhe wo tou shumiswa vha khou vhona musi wa mbo ḓi tou pfhi fhala nga ngomu wa hone um wa shumiswa sa hone nga ngomu ndi uri ho dzhiwa nga nnḓa ha vheiwa so tshivhasoni hafha lo itaho godi ha vha hone hune haḽa masheleni a shelwani a tou kadzingwa na masheleni a tou kadzingwa a ri vha tshi a ṱoḓana muno zwi amba zwa vha ḓo ḓi lishelanyana maḓi a songo teaho nga gai vha ralo u roredza na muṋo kana vha ralo u shela na thoro dzavho dza muṋo haḽa maḓi a khou itela hedziḽa thoro dza muṋo dzi kone u noka um dza noka vhone vha kadzinge dziḽa thanga vha tshi dzi kadzinga vha tshi dzi kadzinga hanefhaḽa zwi tshi fhedza dzi ya nga vha dzi khou dzi ya ri inyana dza tshintsha muvhala nyana vha khou dzi vhona musi vha khou dzi kadzinga hanefhaḽa vhone vha tshi tou fhedza i ahuna na zwiṅwe vha mbo ḓi fula vha tshi fula vhevhuswavho a dzula fhasi vhala vhala heuḽa zwithu pfhi zwi na pfushi yoṱhe yoṱhe izwo zwo to lingwa um na nga vho rasaintsi na vhaḓivhi vha mutakalo um vhari vha zwi themendele zwiḽa uri haiwa afhaḽa mutakalo wo dzula hone afhaḽa dzi vithamini na dzi pfushi dzo dzula hanefhaḽa musi izwi zwiḽa vhone vha tshi khou ula zwino kha ri lavhelesa tshifanyiso tsha musi hedziḽa thanga vhone vho no dzi fhedza zwa zwino vho no ḓi dzi kadzinga tshifhinga dzinzhi ndi vha khou dzi vhona zwori ndi ṱhukhu zwino ndi ngazwo tshipfi masheleni vha khou dzi vhona sheleni ine ya tshelede dzo sokou ḓalaḓala zwi vha zwi tshi nga zwidzula ndi ngazwo dzi tshipfi ndi masheleni ndi zwiṱuku honeha zwi zwi vha zwo ḓala zwi anzela u vha zwo ḓala ngazwo zwi tshipfi masheleni zwino hezwi zwithu ndi khou tou zwi humbula nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha musi ndo ḓi hanefha mavhengeleni tserekano ndi khou dzhena kha ḽiṅwe ḽa mavhengele ndi khou zwi vhona ndi a sendela tsini he ndi wana zwo putelwa a si zwithu zwine zwa nda nga tou ri Eh, ndi tshi eḓedza na tshanḓa zwa vha zwi khou ḓura vhukuma zwa vha zwi khou ḓura vhukuma hei nda ita no sendi ndo tendela hei ri na benge hayani hei zwithu ri khombo ḓi to zwi dzhia ra zwi dzhiela fhasi vhaṅwe vha to laṱa no laṱa a vha dzi- a vha- a vha sevi ngazwo mara ḓani to vhona uri khe ḽi vhengele zwi khou ḓura hani lune zwi khou to ri vhudza zwa uri hai a huna na mini nda kha ra mbo ḓi humela kha maitele ashu a mvele ya tshivenḓa rile ngauri havhala vhatshena um kana ne vha- vha vha- vha mutakalo vho vho no ḓi zwi themendela uri o hafhaḽa fhethu hafhaḽa o dzula hone pfushi o dzula hone mutakalo zwine eh, kha ri mbo ḓi ita zwo teaho thilo nṋe ndi khou vha ṱuṱuwedza na vhone ha masheleni kha vhale zwino kha vha ḓivhe hezwi u khou pfhi ha masheleni na vhulwa vhuswa ha munamba zwa ṱangana hei ho pfhi zwi tou kula na ino u pfhi hezwo zwa ṱangana zwi tou kula na ino hone ya vha tshi zwi lai ho pfhi no amba vha nga si ḓo vhuya vha amba lini vhone vha tou ḽa vhofhumula ee eh, eh, mara nṋe ri ḓivha uri vhavenḓa a vha na tseḓa tamba zwanḓa ri le upfhi ndi mulayo hii ndi ḓo ri mini upfhi ndi mulayo a huna na zwino kha mbo ḓi ndi mbo ḓi ri ndi yo lavhelesa ambuledze vhone vha i rumela kha maseṱara ashu oṱhe a zwa vhudavhidzani nga mulandu wa tshifhinga ndi khombo ḓi to ralo u to yo vhala Eh, ndi ḓo mbo ḓi to vhala eh, vhavhili na vhararu thiri mara a vha ri ndi lingedze u- u u i lavhelesa yoṱhe hei nominaiza vhadzudzanyi vha mabambiri vha ḓo ḓi mpfarela fhedziha kha uḽa mulaedza u khou bva kha nṋe tshakho tshakho tshedza a rine nga hafhanoni tshakadza ṅwana wa maafurika a ri roṱhe a huna na mini maḓuvha vha khoḓani

u tshi khou bva kha ene shumisani hone a ri nṋe ndo ni thetshelesa ndi hafhanoni madzivhanani um khou ḓiphiṋa vhukuma ṋamusi nga ino mbekanyamushumo hone ya zwiḽiwa zwa mvelele ndi ḓo isa phanḓa na u zwi ḽa Ah, kha uḽa muṅwe mulaedza u khou bva kha fhaṱuwani a ri ṅwana wa muafrika ndo ḓi ndo guda zwinzhi vhukuma honeha ndo ḓiphiṋa ṋamusi nga ino mbekanyamushumo vhuswa ha muṋe amba nṋe nda sa vhuḓivhi a ri fhedziha ndi tama tshifhingani tshiḓaho ni tshi tea u mpfundedza kuitele kwa tshidzimba hai so yana vhilela so yana vhilela vhegeni dzi ḓaho um kana zwezwo tshifhinga tshi tshi khou ḓiya dzomo ḽa venḓa hone ri ḓo ralo tinga uri tshidzimba tshi bikwa nga nḓila ḓe tsiri vhane vha khou ralo pembela mabebo maḓuvha a mabebo ṋamusi ndi khou ri mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha farise zwoṱhe zwine vha zwi tama zwi ralo u bvela kha mbo ḓi ndi yo lavhelesa kha email yanga thiri kha ela email um ndi khou i vhona i khou bva kha ropi at eh, gmail com a vha khou sumbedzisa zwo uri hei ṅwana wa maafrika nṋe a una na mini nda ḓiphina nga maanḓa ṋamusi um kha heino mbekanyamushumo ndo guda zwinzhi masheleni na nṋe ndo a vhona ah, o mbo ḓi bula dzina ḽi ya vhengele fhedzi ya nṋe thi nga ḽiambi a ri ndo a vhona kha ḽino vhengele nṋe ndi khou to zwi vhona um vha khou a rengisa u ḓura nga maanḓa nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe um vhe vha nanga u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo u shela vho mulenzhe zwi ita uri heno mbekanyamushumo i vhe ya maṱhakheni nahone ipfhi mbekanyamushumo nge vhone vha thetshelesa muthetshelesi vha songo hangwa u swikela hune vhone vha ralo isa phanḓa na u ri tikedza kha masiaṱari ashu oṱhe a zwa vhudavhidzani nṋe ndi kha ḓivha mudao patrick aka the african child vha songo hangwa muhashi wavho o khethwa kha iḽa khethekanyo ya muhashi wa khwinesa um kha dzi awadi dza dzimama vhone u mpoithela vha vouta um vha rumela mama um vha ralo u fhira tshipeisi vha ri vhaṅwe kha khoudu ya 1305 vha songo hangwa mama zwi kha maḽeḓere maṱuku izwo zwoṱhe vha khou zwi rumela kha nomboro ya 404393 nṋe ndi vha funa zwone thi vha si vha vhoṱhe ndi khou vha siyana ha dinga khele kha vha ḓiphine nṋe ndi khou rekha vha dovha hafhu vha ise phanḓa vhone na u ḓiṱhogomela kha vha ise phanḓa na u ḓiṱhogomela um vha tsireledze vhone muṋe na renga tsini hone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha tshi ita vha tshi ite nga vhuḓifhinduleli